Jokanyanam, welcome welcome again kwa The Luo TV. Mama uketo ni kano no ineno foli maketo kanyo The JTV. JJ TV ni joka jok joko winyo joko molo. Mano makelo ni siasa mar gi joluo kor mondo iwinje. Akelo ni pichni kanyo mineno pichni ang'wen. Kuna picha ya kwanza ambayo ni Gladys Wanga, the governor of Homa Bay County. Tuko na eh, Anyang' Nyong'o the governor of the Kisumu county, tuko na James Orengo the governor of Siaya county, tuko na Otieno Oliech, Ochilo Oliech the government governor of Migori. Mago four governors of Luoland. Mago four governor of Joka Ramogi. Mago four governor of Joka Joka Dhot. Mago for governor of Joramogi. Mago for governor of the Jokanyanam. Mago duto mag Jokanyanam. Mago duto mag Jokuluo. Koro anyisogo ni mae ma sirikal mwan go. Mae magi jowa mwan go. Magi e joma wantie manya konyo jowa Jokanyanam, Jokaramogi, Jokajoluo, Jokajei, Jodhot. Jonam. Gima timore ni en ang'o? Wanusa pi wachenga, wanusa tugo marach, otugo tuko mang'eny, otugo tugo ya baba na mama, otugo tuko tuko kolongo, otugo tuko tiptapa, pitipa, tugo ya tibo mar mang'eny, tugo motugowago ok beyonwa, otugo marach, otugo marach okanyo nam. Hali wako 60 years bado tuko tu upinzani, wako 60 years bado tunalia tu mambo ya siasa, kila siku tunalia. Pile pile waywak mom wa siasa. Yaani Ghana Ghana Ghana Ghana duto mosekadho wan waywak aywaka bang' kuom siasa mar Kenya. Gana ochiko gana ochiko prauchiel nyaka sani gana alufu ariyo alfu ariyo mia ariyo alfu ariyo alfu ariyo piero ariyo gariyo pod waywak. Waywak ang'o? Waywak weche kamae mag siasa notugwa to wachung' gi jadhotwa, wachung' gi oke, wachung' gi nerwa, wachung' gi babawa, wachung' gi jowa, wachung' gi wuodwa ambayo niluongo ni Raila Amolo Odinga. wachung' kode. Mar abich, pod waywak. Koro gima nyiso jonam, ang'eyo ni pod wan gi asira, pod wan gozoni, pod wan gi chuki. To gima awacho ni to kod amedo jo Kenya nam, jo rabuon kik ifany go deal moro. Jo rabuon ok oherou. Jo rabuon ung'e ni ok oherou. Alafu din manyiso kendo, kendo video moro bokelo kanyo mar jana mar kuch- uh, yiero jayiero spika mar dhod mar bunge. Abo kelonu gima notimore abo nyisou joma onego kik urwedrego next time. Kama udwa mondo ubed e sirkal joma kik uriwrigo next time. Joma onge gi msimamo, joma onge gi chung' ma achiel mariek kare. Jokanyanam gima kwau, magi e sirkal ma wan go e gweng'wa, magi e tendwa ma wan go. e gweng'wa. Magi koro ma wanya wacho ni ma president wan go e gweng'wa. Jogi koro gima ginyogo tim ne jokanyanam. Gimi jokanam be proud. Gimi jokanyanam kik bed gi wit kuot ma bed go wit kuotgi. Omi jokanyanam kik kik ji ochawa kaka ochawa ni. Gimi jokanyanam otim nwa maber gik morie kare. Jogi ji ang'wen gi gi nyaka achiel ni. Kasa ji jo ji ang'wen gi dhako achiel kata ji jowuoyi ang'wen gi nya. gi nyaka chieng'. Akwau niya, itimnu tich maber, tich moyie kare, tich malong'o, tich momako kare, tich maliet, tich ma kila gima timore gino ber. Ung'e kaka joka nyanyam igi owang', ung'e kaka joka nyanyam ojachandore, ung'e kaka joka nyanyam oja osewuotho ka dwaro teloni, gotieno, gokinyi, godiechieng'. Duto. Ere kaka joka Jonam osetho ka dwaro tero ne kaka joka Jonam oseyany ka dwaro tero ne kaka joka Jonam ocha ka dwaro tero ne koro akwau joka Jonam akwau akwau kama untie akwau kama ubet akwau kama uling akwau kama uchung akwau kama utie akwau kama ubet yawa timu tich mori kare Mama tim tich mori e kare. Anyang' nyong'o tim tich mori e kare. Orengo tim tich mori e kare. Otieno tim tich mori e kare. Akwaw gavana wa Homa Bay tim tich mori e kare. Mi jo Homa Bay proud. Mi jo Homa Bay will be proud again. Gavana wa Kisumu endelea na kazi zako mzuri. Mi Kisumu be proud. Mi ji otich tich morie kare. Gavana wa Nyanza, Nyanza en chien. Eh, gavana wa Siaya, Siaya en chien kamina. Siaya en chien. Siaya uongo kata go gi od mar jo gavana gi pitine. Mano wich kuot. 10 years. Gavana mantie cha ne timano. Mi wabede proud. Gavana ma Siaya, Siaya ni piny. Siaya dhier, Siaya onge gimoro amora. Mi Siaya be proud. Migori gavana, mi Migori be proud. Migori ni piny, Migori dhil, Migori onge gamo, onge osiptende. Eh? Mekuru environment obed gima important kwa watu otimango otim tijegi. Akwawo mondo ket county wa obi strong. Akwawo mondo ket county wa obi proud. Akwawo mondo ket county wa obi strong. Akwawo mondo bed county wa gi obed maber. Yawa. Ketwa tije mag jogweng'wa, mi jogweng'wa tije, mi jogweng'wa eh, mi jogweng'wa tich maber, mi jogweng'wa thieth maber, mi jogweng'wa gik moko amoko madwarore maber. Akwa un duto ukony jogweng'wa, akwa un duto mondo uter ne jogweng'wa ka njia morie kare maber. Akwa u jogweng' mondo ikony jogweng'wa. Un joma unya konyo jogweng'wa, un joma unya miyo jogweng'wa obi, ma obi ta, obi. jomodhier nayo ni momiyo jogweng' obi joma ok odhier koro kony jogweng'wa mondo kik bi joma odhier ki jogweng' odhier wadhier jogweng'wa odhier wakaw dhier mantie no ogol mondo oket jogweng'wa mondo obed joma ok odhier akwau uwinjo kaka awacho no joma akwau Un kumiyo ng'ato ka ng'ato 100k, umiyo ng'ato ka ng'ato, umiyo ng'ato ka ng'ato gana alufu achiel, ng'ato ka ng'ato umiyo gana alufu achiel. Ng'ato nyalo timo gimoro go, mi ng'ato achiel 100,000 ng'ato nyalo timo gi gimoro e kare. Mano pesa mabedo machielo 100,000 pe ng'ato mondo ng'ato otwang' otimo ang'o? ohala. Ng'ato timo ang'o? Ohala mar pur, ohala mar uso, ohala mar rech nikech wan rech e gima chiembwa maduong', rech e income wa maber. Koro onego oketnwa factory mwalosogo rechwago, onego oketnwa factory moro mwalosogo niang' koso niang' be wapuro maber, oketnwa factory moro mwalosogo pamba, pamba be watiyo maber, oketnwa factory moko mwalosogo. machunga mwaloso gi ang'o gini go duto gik alot wapuro ang'o gik puro moko wapuro biro keto na factory no nikech gik watimo go ok nya timore mondo waked gi gigo monya gi kitwa mi jodala obed joma ok odhier mi jodala obed joma rich mi jodala kik bed joma odhier akwau un gavana ang'wen gi akwau Gladys Wanga Anyang' Nyong'o Orengo Ochilo Timo gik morie kale. Omiu power. Omiu ofisi. Omiu kila kitu. Timo gik munyalo miyo jo jokanyanam obed gi kuo jokanyanam kik obed gi asiera. To akuogo jokanyanam kaka giadhia kamano, ang'eyo ni one day chieng' moro jokanyanam bogolo ni giwacho nang'o wan ok wan jo Kenya wan waloso inchi wamiluongo nang'o Luoland. Akwau mondo uti tich morie kare. Tich nie lwetu. Kik udhi e ninde. Losu osuptende, losu yo, losu viwanja ya kazi, ohala mar puro, ohala mar uso, ohala mar timo gimoro amora. Mago duto ng'euru mondo ukony jokanyanamna kodgi. Omiu tich, omiu ofis. Gimoro amora osemiyou, koro tim gik monyisou duto, mondo kik uwe gik monyisou. Akwau joka Nanam, kendo akwau, kendo akwau mondo ukony joluo, mondo ukony joka Ramogi, mondo ukony jo dhoot, mondo ukony jo gweng'. Konyuru jo gweng', un e kio mar jo gweng'. sana sana gavana wa Siaya Orengo Kikinindi. Siaya ni piny kabisa, Siaya ni piny kabisa, Migori ni piny kabisa, Migori ni piny kabisa, Homa Bay be ni piny kabisa, Homa Bay be ni piny kabisa. Timu telo kama vile wengine wanaotimu bwana, jomoko wanatimu telo maber, nena nyang' nyong' otemo to kora kuwa Mondo ojeng' taondewago bed taonde madongo, taonde matindo ka bende mondo gikel ohala mondo gigurwa kae mondo jowa kik gibed ni ohero biro Nairobi ka jowa onego otim tije mantie e dala kono. Pang jou mondo giti tije maber, pang jowa mondo giti tije maber. Un ma koro ng'iewo, un ma koro piyo tich, tiuru, tiuru. Kik idhi kacha ni udhi chamo, weuru chiemo, dhi tiuru. Kik ukwel, weuru kwelo, tiuru. Akwou jokanam, jokanam mose ywak pa, jokanam mose ywak. Ganda ochiko gi piero auchiel nyaka sani jokanam ywak aywak. Nyaka sani pod oywana ywana. Obok obed gini gi e telo. Pok ayudo telo to kata obedo telo, neno kaka timore. Neno ng'ama okawo telo, ing'e kaka en gi, en gi kiburi, en gi madharau mang'eny. Koro jokanyo nam, tiuru tijeu, tiuru tijeu. Alamo ni Nyasaye mondo okonyu, alamo ni Obongo Nyakalaga mondo okonyu, mondo uti tich morie kare, tich morie kare, tich marie kare. Jokanyo nam ng'iyou, jonaka nam dwarou, mondo uti tich morie kare, mondo uti tich morie kare. Dholuo Ti- Dholuo JJ TV.